מרש האט געזאגט וואס די גאנצע זאך פון תיקון ליל שביעית, ס'איז א אטערסאנטע זאך, אוודאי דא אין דעם סודות התורה, מ'זאגט די ערשטע פסוק פון יעדע פרשה, און די לעצטע פסוק. די ערשטע פסוק פון יעדע ספר און נביאים און כתובים, ערשטע פסוק פון ישעי', דער לעצטער פסוק פון ישעי', דער ערשטער פסוק פון שופטים, דער לעצטער פסוק פון שופטים, דער ערשטער פסוק פון שמות, אז אזוי ווי א מענטש עפענט אויף א געשעפט, איז דא פאר פירים, א וויין סטאר, ער וויל ער וויל ער וויל פארקויפן וויין, מאכט ער א טעיסטינג, א וויין טעיסטינג, מען מען לייגט צעטלעך אז היינט קען יעדער איינער בחינם, אומזינסט, קומען, מען קען טעיסטן וואסערע וויין מען וויל טרינקען, אזוי א מענטש קאסט אביסל, ער קאסט פון דעם, פון דעם, געב מיר פון דעם א באקס, געב מיר פון דעם א האלבן באקס, פון דעם געב מיר דריי באקסעס. אדער א צווייטע מענטש עפענט אויף א געשעפט פון עסן, ער מאכט א פרי אופענינג, א אופען האוז, יעדער קען קומען און מען גייט געבן צו טעיסטן וואס איז טועמיו, מען גייט געבן טועמיו, דאס איז תיקון ליל שביעית, עס קומט שביעית און מענטשן ווילן זוכה זיין צו קבלת התורה, ער וויל זוכה זיין אנהייבן צו לערנען, איז מאכט מען שביעית ביינאכט זאל מען אויפזיין און נעמט פון יעדן פרשה, פון יעדן ספר. ישעי', שופטים, לוויים, כתובים, די ערשטע פסוק שיר השירים, די לעצטע פסוק שיר השירים, די ערשטע פסוק מגילת אסתר, די לעצטע פסוק, אזוי זאלסטו באקומען א שטיקל געשמאק אין לערנען די הייליגע תורה, איז א מורא'דיגע מורא'דיגע צייט שביעות ביינאכט, און ווער ס'איז זוכה, די יאר איז אביסל גרינגער ווייל ס'קומט אויס מוצאי שבת, און געווענליך שלאפט מען שבת נאכמיטאג, איז נישט אזוי שווער ווייל געווענליך סתם א יאר איז ערב שביעית איז מען אויף און מען ארבעט, קומט שביעית ביינאכט שלאפט מען איין, די יאר שביעית קען מען זיך אלע מיטכאפן, אלע בחורים, אלע אינגעלייט, מען שלאפט שבת נאכמיטאג, נאך די סעודה קומט מען אין בית מדרש אדער קען מען זיצן אינדערהיים, און מען נעמט א תיקון ליל שביעית, דעם ערשטן פסוק און דעם לעצטן פסוק, דעם ערשטן פסוק און לעצטן פסוק, אזוי גייט מען דורך די גאנצע תיקון ליל שביעית, און מהרש זאגט אז די עיקר תיקון איז, נישט צו לייגן, עס פעלט נישט אויס צו צו לייגן ווייל מיט די צייט איז געווארן די תיקון ליל שביעית גרעסער און גרעסער און גרעסער. אה, ווייסטו וואס, דו ביסט שוין אויף, זאג שוין, זאג שוין די שירה, זאג שוין קבלת התורה, זאג שוין גאנץ ר ת, זאג שוין גאנץ, וואס דארף איך זאגן גאנץ ר ת, מען גייט דאך מארגן ביים דאווענען זאגן ר ת, זאגט ער שביעית ביים דאווענען זאגט מען ר ת, זאגט שוין גאנץ שיר השירים. אזוי וואס איז געשען, תפסתו מרובה לא תפסתו, רוב מענטשן שלאפן איין אינמיטן, ער זאגט נישט די תיקון, און אנדערע הייבן בכלל נישט אן, איך וועל סייווי נישט קענען ענדיגן די תיקון, וואס דארף איך בכלל אנהייבן, גייט ער שלאפן, אבער ס'איז א שאד, אזא הייליגע נאכט, ר' נתן שרייבט אין ליקוטי הלכות, אז ווער ס'איז אויף שביעית ביינאכט און ער איז אויך און ער לערנט תורה, איז ער ממשיך אויף זיך השגחה. ער פילט דעם אייבערשטן, ער פילט ווי דער אייבערשטער איז מיט אים, דאס איז א זאך וואס מען קען א גאנץ יאר קעשן, א גאנץ יאר קען מען באקומען די ריווח פון דעם, אז מען איז אויף שביעית ביינאכט, פארשטייט זיך שביעית ביינאכט איז נישט געמאכט געווארן צו זיצן און רעדן פאליטיק, און רחמנא לצלן בחורים קומען זיך צוזאם און מען רייכערט, דאס איז דאך זיכער נישט שביעית, קודם כל זאל מען וויסן יום טוב טאר מען נישט רייכערן, און ס'איז חילול יום טוב, און מ'קומט זיך צוזאם אויף ביי פארקס, און מ'רייכערט א גאנצע נאכט, דאס איז נישט שטיקל ליל שביעית, אויב רייכערסטו, וואלט איך דיר געזאגט, ענדערש גיי שלאפן שביעית ביינאכט, אויפשטיין און גיין דאווענען, זיין א ערליכע איד, סתם גיין קופקענען אינדרויסן, אדער מ'פארט צום רעבין אויף שביעית, און מ'טרעפט זיך און דער רבי פירט טיש, און מ'גייט אינדרויסן, גאנצעטע קופקעס בחורים, מ'זיצט און מ'רייכערט, ס'איז חילול יום טוב. מתחיל ליאנטעוו, מ'טאר נישט רייכערן ליאנטעוו, און נאכדעם די עצם זאך אז מ'קומט זיך צוזאם און מ'רעדט שטותים והבלים און איך ווייס וואס, צו ניבול פה, דאס איז דאך אויך תחיל ליאנטעוו, דאס איז נישט שביעות, א מענטש איז זוכה, ער נעמט זיך צוזאם אביסל, ס'קומט שביעות, ער בעט די אייבערשטער רבונו של עולם העלף מיך איך זאל קענען אויסנוצן די שביעות אזוי ווי עס דארף צו זיין, און איך וויל זוכה זיין צו קבלת התורה, און איך וויל אויך זוכה זיין צו זיין א ערליכע איד, און נאך די סעודה קומט ער אין בית מדרש און נעמט א טיקל על שביעות. ערשטע פסוק די לעצטע פסוק די ערשטע פסוק די לעצטע פסוק ווער ס'דארף א תיקון ליל שביעית האט מען געדרוקט דא תיקון ליל שביעית די ערשטע פסוק יעדער בחור קען אהיים נעמען דא א גאנצע באקס די ערשטע פסוק די לעצטע פסוק בלייבט איבער צייט קען מען לערנען די אייגענע שירים האסט א שירי משניות ווי האלטסטו משניות? דארט ווי דו האלטסט גיי ווייטער זאג אפאר פרקים משניות, האסט א שיעור אין גמרא קענסטו ווייטער לערנען דף אין גמרא, נאכדעם קענסטו דיך מתבודד זיין, מהרש שרייבט און עס שטייט אין די לוח איז געדרוקט, די תפילה וואס מען בעט שביעית ביינאכט, בפרט אז מען בעט אז מען וויל זיין ערליך און מען וויל לערנען, מען וויל דאווענען איז אזוי חשוב אויבן אין הימל, ווייל יעצט איז דאך קבלת התורה קען מען דאך יעצט פועל'ן דאס וואס מען פועל'ט, אז יעצט איז די צייט פון דעם, קען מען קען מען שטייט אין שטייט אין אין ספר המידות און פון נאך ספרים פון פריערדיגע ספרים אז א פרוי זאל מתפלל זיין בשעת זי צינדט לעכט, דאס איז די מאמע זי לייגט זיך ארויף די הענט אויף די אויגן און זי וויינט, וואס וויינט זי? וואס וואס בעט א פרוי דעמאלטס? זי בעט אויף די קינדער, פארוואס עפעס אויף די קינדער בעטן יעצט ביי די לעכט? אפשר זאל מען בעטן יעצט ביי די לעכט זאל מען בעטן אויף כ'ווייס אויף א צווייטע א צווייטע בחינה, וואס בעט מען ווייל שטייט. די גמרא זאגט אז א מענטש איז זהר אין מצוות פון ניירס, ניירס שבת, ניירס יום טוב, ניירס חנוכה, וועט ער זוכה זיין צו האבן קינדער, ערליכע קינדער, בנים תלמידי חכמים. סאו אז די מצוה, אז די סגולה יעצט פון צינדן לעכט איז גוטע קינדער, בעט איך יעצט אויף דעם. אזוי ווי מ'זעט אז ס'דא גוטע גוטע געלט גייערס, ער וויל צוזאמשטעלן געלט פאר א חתן, און יעדער אראנקער קלאפט אריין צו א עושר, אפשר ווילסטו אויסצאלן די נאכט פון די חתונה? פארוואס עפעס? איז דא גוטע געלט גייערס, ער זוכט אויף אין די לוח ווער מאכט היינט חתונה, ווער מאכט חתונה דעם זעלבן טאג וואס דער חתן האט נישט קיין געלט און וואס האט חתונה, ער קוקט פריער, ער ווערט געוואר ווער, ער האט געקוקט אהער, די זעלבע נאכט וואס דו מאכסט חתונה, קענסטו חתונה מאכן נאך איינעם, אה, דאס איז אפשר עפעס א, ס'איז נאנט צו אים, אז ער פילט, אה, כ'מאך די חתונה די נאכט, איך גיי נעמען די זעלבע נאכט גיי איך טרעפן איינעם עפעס א חתן וואס איך גיי אים חתונה מאכן. אזוי, בשעת איך צינד לעכט, בעט איך אויף גוטע קינדער, און שביעות, וואס דארף מען בעטן אויף שביעות? שוויעס א שוויעס איז איז קבלת התורה, נו קום יעצט צו צום אייבערשטן און בעט באשעפער איך וויל זיין א ערליכע איד, איך וויל אויך לערנען תורה, מ'קען נישט זיין קיין ערליכע איד, מ'קען נישט זיין קיין איד אן דעם וואס מ'לערנט, נישט דא קיין שום וועג אין די וועלט צו קענען מצליח זיין אן תורה, נישט דא.